יעדער קען דאך וויסן די מעשה גמור אין סוף קידושין פון רבי עמרם מחסידות האט געהאט די שווער נסיון און געהיילט די מיידלעך אויף צווייטע שטאק זי האט אנגעכאפט א שווער נסיון און די גמרא זאגט אז עס בייגעשטאן די נסיון. ער האט געשריגן פייער פייער, די חמר קומען צו לויפן, ביטע קענט דעם באוויסטע מעשה. איינע פון די שאלות וואס מיר זייער שטארק געבאדערט פון דער מעשה איז, שטעל דיך פאר, א רבי, א גרויסער רבי פון חסידים, טויזענטער חסידים, און ס'מאכט זיך אים א שווערע נסיון, און ברוך השם ער איז בייגעשטאן די נסיון, וואלט געווען א שיינע זאך אז יענע וואך שבת, אלע גליונות, אלע צייטונגען שרייבן אז דער און דער רבי האט געהאט א שווערע נסיון, אבער ער איז בייגעשטאנען. וואס פעלט אויס צו שרייבן די מעשה פון רבי עמרם ביי זיי געהאט א נסיון און עס בייגעשטאנען די נסיון, וואס פעלט עס אויס צו שרייבן? איך האב אמאל געהערט פון ר' ראובן בערקאוויטש זכר צדיק לברכה האט ער געזאגט אז די גמרא וויל דווקא לאזן הערן, וויל דווקא זאגן דו האסט נסיונות, א מענטש האט נסיונות מיינט נישט וואס דא געפרעגט, רוב מענטשן וואס ס'פאלט זיי א נסיון אדער געבט א פאל אריין א נסיון ווערן זיי מורא'דיג צובראכן, איך בין אזוי איך בין אזוי פעיק, איך בין אזוי עקלדיג, איך בין אזא שמוציגער מענטש. שטעלט זיך פאר א מענטש שטייט מיטן די הייליגע טעג, שטייט אים קובע מיט די קיטל, האט זיך אנגעטון די טלית ער האט באקומען פון די ירושה פון זיין זיידע, די געלע טלית, מיט די ווייסע קיטל, מיט די לעדערנע מחזור, מיט די ספר, מיט יענע ספר, חסידות ספרים, קבלה ספרים, שטייט איינגעוויקלט און ער גייט אז פאר די אייבערשטער הריני מלכהיני, מיטן גיבט אים א פאל איין א בילד פון א נסיון א מחשבה, וואס איז די ערשטע מחשבה וואס לויפט דורך די מענטש, איי איך בין אזא פאלשע מענטש, איך בין אזוי שמוציג, אזוי עקלדיג. זאגט איך יעדער גייט אריבער קעבן נייע מרן איך שעם מיך צו זען מיין טאטע איך מיין זי דעיס קען די גמרא לאזן הערן די גמרא קומט זאגן זאלסט וויסן נסיונות נסיונות מאכט זיך ווער מיינען אז ס'פאלט איין נסיונות איז דא נסיונות מיינט נאך נישט ביסט שוואך פונקט פארקערט א מענטש מיט נסיונות זאגן די ספרים א בהמה האט נישט קיין נסיונות א מענטש האט אלעמאל נסיונות אזוי די גמרא זאגט אביי האט געזאגט מאן דעשני ליה איינער זאל מיך געבן א נסיון וועל איך עס נישט קענען ביישטיין אביי דער מלאך השם צבאות וועט נישט קענען ביישטיין וואס מיינסטו רבי עמרם חסיד האט געטון ביינאכט איז ער געווען ביזי שלאפן און עסן? ער איז געווען ביזי אויסצוזאגן מייחס זיין יקידה, מיט דעם אלעם איז אונטערגעקומען א נסיון, די גמרא האט געוואלט לאזן הערן, האסט נסיונות? האסט שוועריקייטן? ביסט א קדוש וטהור? קום צום טאטן, ער וויל דיך זען. גיב ער וואונטש פאר אלע אונזער צענדליגע טויזנטער צוהערער, חשובע רעדנערס, ספאנסערס, און פאר גאנץ כלל ישראל, א גמר חתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר, בזכות פון אונזער שמירת עיניים. און אחרון נאך רחבה ווילן מיר זיך באדאנקן פאר די גיבער לידערשיפ טיעם, וואס לייגט אריין איבערמידליכע כוחות צוצושטעלן די שענסטע און די בעסטע עפיסאודס פאר גאנץ כלל ישראל.